پێشەکی دەستخۆشی بۆ ئەو سەرکەوتنە و بۆ ئەو پێشڕەویانەی هێزی پێشمرگەی کوردستان ئەکەم کە بەسەر تیرۆرستانی داعشدا سەرکەوتوون و شوێنەکانیان داگیر کردوتەوە ئینشاءاللە ئاخر بستی کوردستان لە ژێر دەستیان دەردێنین چونکە ئەو رەفتار و ئەو کردەوانەی ئەوانێکن هیچ کاتێ دینی ئیسلامی قبوڵی نەوت لە هیچ سورەت و لە هیچ قورئان و سورەتێکا نەهاتووە کە ئەو کردەوانی کەوا ئەوان بەجێی دێنن ئەما لەبارەی بڕێک ئەشخاصیشەوە کەوا باسی کوردستانی نەبوونی شنگاڵ و کەرکوک و مەنتیقەی جەلەولا و سەعدیە ئەکەن، ئەوانە زۆر هەڵەن بە نیسبەتی شنگاڵەوە لە ساڵی پەنجا و دوو پێش ئەوەی لە بەرزان رێکخراو دابنرێ رێکخراوی شنگاڵ دامەرزاوە، ئەوانە زۆر هەڵەن با بە خۆیانا بڕۆنەوە برەک غەڵەت و شدەیە لەم رۆژە رۆژی تەفریقە و رۆژی ئاژاوەنانەوە نیە لامان کاتیشا زۆر زۆر رێز و سڵاوم هەیە بۆ هەموو حیزبەکان و لایەنەکان ئەوانی کە بەشداری شەڕن و بەشداریش نین بە تایبەتی ئەو پێشمەرگانەی ئەو لایەنانەی کەوا بەشدارن لە شەڕا کە هە مە هەر پێشڕەوێکیان هەبێت ڕجایە ئاڵای هیچ حیزبێک هەڵنەکرێت تەنها ئاڵای کوردستان نەبێت چونکە ئاڵای کوردستان لەسەر هەموو ئاڵاکانەوەیە لەسەر هەموو ڕەنگ و حیزبەکانەوەیە چونکە ئێمە ئەو ئاڵایە پارستویانە و ئەو ئاڵایە بە خوێنی شەهیدان هاتووەتە کایەوە بەخێرهاتنتان دەکەم بۆ ناوچەی هۆڵندا لە شاری ئەمستردام ئە ئە بەراستی زۆر دلخۆشین بەم ئەخیرەی سەرکەوتنەکانی هێزی پێشمەرگە ی یەک لە دوای یەک لە هەر لە جەلەولا و لە حەوزی موسڵ و ئەم ئەخیرەی سەرکەوتنە گەورەکەی دەوروبەری شنگار و تا رادەیەک شاری شنگاریش بەم نیزیکانە بەو هیوایە کە بە یەکجاری

لە هەڵوێست و لێدوانی هەندەک لایەن و هەندەک سەرکردە کە ئەمرۆ لە هەموو ڕۆژێک زیاتر پێویستیمان بە یەک ڕێزی گەلی کورد هەیە، یەک ڕێزی ڕێزەکانی سیاسی گەلی کورد هەیە چونکە ئەمرۆ هەموومان دەزانین دژمنانمان زۆرە، کێشەی کورد گەشتوتە ئاستێکی زۆر بەرز لە گەشتوتە ئاستێکی جیهانی کە زۆر دەولەت زۆر دەولەتی زلهێزی دنیا تەعامولی دەوڵەت لەگەڵ ئێمە دەکەن و ئێمەش خۆمانیش لە بەتایبەتی لە باشووری کوردستان زۆر شتمان کردووە بەڕاستی وەکوو دەوڵەتێک ئێمە تەعامول دەکەین وەکوو ئاڵای کوردستانمان بە ڕسمی ناساندووە سروودی نەتەوەیی ئەوە بە ڕسمی ناساندووە سنوورەکان ئەوەندە نەماوە هەمووی دەکەویتە دەستی هێزی پێشمەرگە و هیوادارم ئەمجارە ئەم سنورانە لە دەست نەدەین چونکە خوێنێکی زۆرمان بۆ ڕێشت ئەمجارەش ئەوجا هیوادارم لە هەموو لایەنی سیاسی ئەمە وەکو وەکو هەڵوێستی پارتی هەڵوێستی سەرۆک بارزانی هەموو کات هیوادارین لە لایەنەکانی تری سیاسی لە سەرکردەکان کە لێدوان ئەدەن ئاگەداری یەکڕێزی نەتەوەی کورد بن ئاگەداری بەرژەوەندی باڵای نەتەوەکەمان بن چونکە پێمان بەڕاستی زۆر پێمان نەخۆشە کە هەڵوێستەکمان جێ لێ دەبیت تەئسیر لە خوێنی شەهیدان بکەت بەڕاستی خوێنی شەهیدان ئێمە وەکو پارتی بەڕاستی خوێنی شەهیدان لای ئێمە زۆر گرنگە لەدەستدانی پێشمەرگەیەک لای ئێمە هەموو دنیا تەعویزی ناکەت پێشمەرگەش هەکەر لە هەکەر پێشمەرگە لە لە جەو لە جەلەولا بیت یان لە شنگار بیت یان لە کوبانی بیت یان پێ ئەو پێشمەرگەیە خەلکی باکور بیت باشور بیت روژهەلات بیت روژئاوا بیت یان تابعی لایەنێکی سیاسی بیت یان لایەنێکی تری سیاسی بیت بۆ ئێمە شەهیدی پێشمەرگە سەروەرە شەهید هەر شەهیدە خوینی کورد هەموو بۆ ئێمە یەکە. پێشەچی سەرەخۆشی خۆم ئەگەینمە کەسو کاری شەهیدە سەربەزەکانی کوردستان وە هیوای شیفای بریندارەکان ئەخوازین بە زوترین کات چا ببنەوە و دەست خۆشی و پیرۆزبایی لە سەرۆکایەتی هەرێم و سەرۆک بارزانی دەکەین بە بۆنەی سەرکەوتنەکانی هێزی پێشمەرگە سەرتانسەری کوردستان لە جەلەولا تاوەکو شەنگال. لە عەینی کاتدا بە ڕاستی من دوێنێ هەندێک پەیامم جێ لێ ئەبوو قسە لە خەڵکانی دەرەوەی کوردستان و لە ناوەوە کە خەڵکانێک هەیە ئەیانەوێت تێکدەری ناو یەکگرتووی نەتەوەی کورد بن بۆ نموونە هەندێکم جێ لێ بوو من ناوی نایەنم بەڵام لە دڵم زۆر گران بوو حەزەکەم ئەوە بە ڕای خۆم بگەینمە گشتی کە یەکڕیزیی نەتەوەی کورد لە هەموو شتێک گرنگترە. پشتگیری کردن لە هێزی پێشمەرگە سەرتانسەری کوردستان و ئەوڕوپا و دونیا پشتگیری ئەکا، ئەبێ ئێمە بە یەک چاو، بە یەک دەنگ، بە یەک ڕەنگ پشتیوانی لە هێزی پێشمەرگە بکەین کە ئەو سەرکەوتنانەی ڕۆژ بە ڕۆژ، سەعات لە دوای سەعات بەدی دەێنێ لە پێشڕەوییەکانی سەرتانسەری کوردستان لە جەلەولا تا شنگال و هەروەها شنگال ئەگە بگەڕێینەوە بۆ. تاریخ، شنگال شارێکی کوردستانییە کەوتۆتە ناو مادەی سەد و چل، ئێمە شەڕمان لەگەڵ حکوومەتی مەرکەزی ئەوەیە کە ئەو جێگا و ڕێگایانەی دەرەوەی کوردستان بگەڕێنێ ناو کوردستان بە شێوەیەکی دیموکراتیانە، ئیداری، دەنگدان بەبێ کێشە و حەز ناکەین کەس مزایدە لەسەر هەر خاڵێکی کوردستان بکاتن کە بڵێ ئەمە کوردستانە یان کوردستانی نییە، کوردستان و خەڵکەکەی ناو شار و گوندەکە خۆی بڕیار ئەداتن دێتە کوردستان یان نایەتە سەر کوردستان. پیرۆزباهیا گەلێ کورد هەمیێ دکەم سەرکەفتن ئاڤێ دو ماهیکێ هاتیە تۆمارکردن لە دەڤەرا شنگال لە.

داخوازت کەم ئەف جۆر لێدوانە هۆسە نەێنە کرن بڕاستی ئێک ڕێزیا مالا کورد گەلەک یا گرنگە چونکی پێناڤێ ڤێ ئازادیێ گەلەک خوێن یا هاتیە دان کە وەک زۆر شەهید ل هەمی هەر چار پارچەێ کوردستانێ هیڤیدارن لێدوان ئان هەر کەسەکش ڕەخێ خوڤش لایەکی ڤە تشتە گێت بێجتن وسە بێتە گۆتن بۆ ئێک رێزیا مالا کورد بتن. هیوادارم کورد یەک دەنگ بێت بۆ دەرە بە وڵاتانی نیودەوڵەتی یەک ڕیز بین هەر پە هەموو پارتە سیاسیەکان یەک ڕیز بن بە یەک دەنگەوە بێنە دەرە و لە هەمان کاتیشا هیوادارم گەشبینیشم ئومێدواریشم کوردستان ئایندەیەکی گەش بە بینێ. بەداخەوە بەعزە پارتە سیاسیەکان لە کوردستان ڕێیان جیاوازە و من بیرو بۆچون وایە کە بێ یەک ڕیز بین یەک دەنگ بین کوردستانی گەورە کوردستانی هەمومانە خاکی خۆمانە و هیوەداریشم هەموو ناوچە دابڕاوەکەن تابان بێ گوومان سەر بە هەرێمن. ئەمە کوردن هۆلەندا خەمبار و دلگیرانن سەر هندە لێدوانێن سیاسەتمەدارێن کورد گۆ خۆ وەک کورد بینن بەس مخابن ئەو لێدوانێن وانا خزمەتا خەلکێ کوردستانێ ناکێن

چەتەکانی ڕێکخراوی داعش لە سەنگەرەکانی کوردستاندا وەکو هێزی پێشمەرگە لە خاڵە سنوورییەکاندا بەرگری لە خاکی کوردستان دەکەن، بە خوێن و گیانی خۆیان جارێکی تر سنووری کوردستان ئەڕازێننەوە. پێم وا نییە لە ئێستادا هەندێ لێدوانی لەملاولەولا خزمەت بە پرۆسەی یەکڕیزیی نەتەوەیی کورد بکات، لە کاتێکدا هەندێ ناوچە کە داگیر کراوە لە لایەن چەتەکانی داعشەوە، ئەمڕۆ باجی بە خوێن و گیان و ماڵی خۆیان باجی ڕاکردووی سەربازە ڕاکردووەکانی عێراق ئەدەن. وەکو سیاسەتی پارتی دیموکراتی کوردستان و هەڵوێستی نەتەوەییانەی سەرۆک بەرزانی هەمیشە وابووە و جەختی لەسەر ئەوە کردۆتەوە کە یەکڕیزی نەتەوەیی کورد بپارێزرێ لەبەرئەوەی کە ئەو دەسکەوتەی کە ئەمڕۆ بەدەست هاتووە لە پارچەیەکی کوردستاندا بە خوێنی شەهیدان و ماڵوێرانی کورد هاتۆتە بەرهەم ناکرێت بە چەند لێدوانی چەند کەسانێک خەونی دێرینەی شەهیدەکانمان لە یاد بکەین کە سەربەخۆیی کوردستانە. وەک دیارە و ئەبینرێت لە میدیاکانی کوردستان و میدیاکانی جیهاندا مەعامەلەیەکی وەکو دەوڵەتی لەگەڵا دەکرێت. ئەمیش بە هۆی حەکیمی و هەڵوێستە نەتەوەیەکانی سەرۆک بارزانییە.